א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. מיר האבן א רייכן פראגראם פאר אייך היינט, מיר האבן אינטערוויוען מיט צוויי חשוב'ע געסט. ביידע אינטערוויוען זענען אין צוזאמענהאנג מיטן צוועלפטן אויגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק, א טרויעריגער טאג אויף דער אידישער גאס אין וועלכן עס האט סטאלין אומגעבראכט, דרײַצן סאָוועטישע ייִדן אין לוביאַנקע תּפֿיסה אין מאָסקווע. אונדזער ערשטער גאַסט איז יעלענאַ שמואלענצען, אַן אַקטריסע און זינגערין און אַקטיוויסטקע. מיטן ייִדישן קולטור-קאָנגרעס. דער קאָנגרעס פּרעזענטירט Night of the Murdered Yiddish Poets מאָרגן דאָנערשטיק אין ניו-יאָרק, און זי גייט רעדן וועגן דער פּיעסע און אַ ביסל וועגן זיך. און אירע טעטיקייטן. דער צווייטער גאסט איז באריס סאנדלער, זעהר א באקאנטער נאמען אויף דער אידישער גאסט. זיין איצטיגער פראיעקט איז אידיש בראנזשע און ער גייט רעדן אביסל וועגן דעם. ער איז פריער געווען דער רעדאקטאר פונעם אידישן פארווערטס, און ער איז געווען א אידישער שרייבער אין געוועזענעם ראטן פארבאנד וואו ער איז געווען א טייל פונעם רעד קאלעגיע פון סאוועטיש היימלאנד. האט הנאה. ילנה שמואלינסון, שלום עליכם.

געווענליך דעם צוועלפטן אוגוסט, סאו דעם צ. דאס איז א, וואס האט פלעג הייסן א טרויעריגע אקאדעמיע, וואס רעדט וועגן די נאכט פון אוגוסט צוועלף ניינצן צוויי און פֿופֿציק, ווען דרייצן צוועלף מענטשן פון די אידישן אנטיפאשיסטישן קאמיטעט אין סאוועטן פארבאנד זענען דערשאסן געווארן אין לוביאנקא תפיסה און צווישן די צוויי מענטשן זענען געווען פינף אידישע שרייבער און פאעטן און די צייטונגען האבן געשריבן אז דאס איז געווען דער סוף פון אידישן קולטור די טויט פון אידישן קולטור דעמאלט ווייל מיר האבן פארלוירן אזעלכע גיגאנטן פון אידישן ליטעראטור, און מיר האבן גארנישט געוואוסט וועגן דעם באצייטנס, ס'איז דא געווען פלאטקעס, אמת זיך האט ערגעץ געהערט אז עפעס טוט זיך מיט די אידישע שרייבער און סאוועטן-פארבאנד, און קיינער האט נישט געוואוסט ביז זעקס און פֿופֿציק. ווען ס'איז געווען געדרוקט אין פאלקס-שטימע צייטונג פון ווארשע און די פארווערטס אין ניו יארק אז ס'רוב אידישע פאעטן זענען אנגעקומען אין סאוועטן פארבאנד און זיי האבן אפילו נישט געהאט ווער גענוי איז געווען דערשאסן. און זינט די זעכציגער יארן ארום דער וועלט אידישע ארגאניזאציעס מאכן אן אווענט צו געדענקען די מענטשן צו רעדן וועגן זייערע פאעזיע, צו זינגען לידער וואס זענען געווען געשריבן אויף זייערע לידער, און די אידישע קולטור קאנגרעס וואס האט אנגעהויבן אין נײַנצן אַכט און פֿערציק אז איך האב נישט קיין טעות, האט פארנעמט זיך מיט דעם מיט דעם אווענט זינט די זעכציגער יארן און דאס איז צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק און יעדעס יעדעס יאר זיי טוען עפעס ארום דעם צוועלפטן אוגוסט. וואס איז ניי וועגן די פארשטעלונג? וואס איז ניי וועגן די פארשטעלונג? איך האב געארבעט פארן אידישן קולטור קאנגרעס זינט צוויי טויזנט דרײַ, צוויי טויזנט פֿיר, און יעדעס יאר איך בין געווען פארנומען מיט דעם אווענט, צו איך בין געווען איינע פון די, איך האב געהאלפן מיט די ארגאניזאציע פונעם אווענט, און אויך ווייל איך בין א זינגער און אן אקטריסע, איך האב געלייענט פאעזיע דארטן אדער געזונגען, און יעדעס מאל ס'האט מיר עפעס געפעלט אינעם אווענט, ווייל כ'האב געמיינט עס איז פאר מענטשן וואס קענען שוין די געשיכטע, פאר די מענטשן וואס קענען שוין ווער זענען געווען די מענטשן וואס זענען געווען געשאסן, ווער זענען געווען די פאעטן, פאר זיי ס'איז געווען א יאר איין יאר אויס טאג און זיי האבן אלץ געוואוסט און מיר האבן פרובירט צו מאכן עס יעדעס יאר אביסל אביסל אנדערש, אמאל מיר האבן געלייענט פון די מעמוארן פון די קינדער פון די דערשאסענע פאעטן, אמאל מיר האבן געמאכט אן אווענט ארייננעמענדיג אנדערע פאעטן וואס זענען געווען דערשאסן אין זיבן און דרײַסיק, משה קולבאק, איזי חאריק, אבער ס'איז שווער, ס'איז נישטא אזויפיל לידער מיט מוזיק וואס זענען געשריבן אויף די לידער פון פאעטן, און ס'איז שווער צו מאכן, ס'איז כמעט, ווען מען רעדט וועגן לידער, ס'איז כמעט די זעלבע פֿינף לידער וואס מען זינגט יעדעס יאר, און אבער דאס איז נישט געווען די הויפט זאך, די הויפט זאך אז איך האב געוואלט עס זאל זיין עפעס פאר די מענטשן וואס ווייסן נישט פונעם צוועלף נוגות, אז זיי האבן געקויפט א בילעט, זיי האבן געהערט, זיי האבן געקויפט א בילעט, זיי זענען געקומען, און זיי האבן געהערט די געשיכטע פון וואס ס'איז טאקע געשעהן, און שעין בעיקער ווער פירט דעם אידישן קולטור קאנגרעס מיט אפאר יאר צוריק האט געזאגט וועל אז דו ווילסט עפעס אזוי מאך עס, באשאף עס, שרייב עס. און מיט צוויי יאר צוריק האב איך געזאגט ניין, און מיט א יאר צוריק האב איך געזאגט יא, און איך האב געשריבן אזא מין אוונט, ס'איז מער ווי א לעקציע וואס איז נישט קיין קאנצערט, ס'איז א מעשה פון וואס איז געשען פון נײַנצן זיבעצן אין סאוועטן-פארבאנד, וואס איז געשען פארדעם, וואס איז געשען נאכדעם, ווער זענען געווען די פאעטן, און אריין געשטעלט לידער און מוזיק פון דעם וואס איך האב פראבירט געפינען די לידער וואס אילוסטרירן זייער קוק ווינקל און אויך וואס איז געשעהן אין דעם סאוועטן פארבאנד אין די צייטן ווען זיי האבן עס געשריבן. און פאר א יארן איז געווען א געוואלדיגע, וואס איך האב געהערט צוריק פון דעם עולם וואס זענען געקומען, איז געווען א געוואלדיגע ענטפער, און זיי האבן געזאגט, איך האב געוואוסט אבער איך האב נישט געוואוסט, אבער ס'איז געווען, איך האב געוואלט ווייזן דעם גאנצן דעם גאנצן בילד, און דעם יאר ס'איז אביסל ס'איז אביסל פארשענערט און פארבעסערט, עפעס איז אריין עפעס איז ארויס, אבער די די הויפט שריפט איז איז די זעלבע איז די געשיכטע פון די גאנצע פון די גאנצע זאך פון די פון דעם אנטי פאשיסטישן קאמיטעט פון די לאגע פון די אידן אין סאוועטן פארבאנד פאר די מלחמה נאך די מלחמה בשעת די מלחמה נאך די מלחמה וואס איז געשעהן מיטן קאמיטעט און אביסל פון די טראנסקריפטן פונעם פראצעס, כלומרשט א פראצעס. כלומרשט א פראצעס, ווייל מ'האט זיי געפייניגט און געשלאגן. יא יא יא יא יא יא.
גוט, און
מ'ווייסט אויך ווי זיי האבן געלעבט אין די אזוי גערופענע גוטע צייטן.
יא, און זיי האבן, זיי זענען געווען גלייבערס, זיי האבן געגלייבט אין דער מדינה, וואס זיי האבן געטאן ווייל זיי האבן געמיינט עס וועט זיין בעסער פאר די אידן. עס וועט נישט זיין קיין פאגראמען, די אידן קענען גיין אין אוניווערסיטעטן, די אידן זענען קענען זיין אין דער רעגירונג און זיין דאקטוירים און לערערס און אלערליי זאכן, און ס'איז געווען א גרויסע כ'מיין אז א גרויסע אנטוישונג פאר זיי וואס זייערע מדינה וואס זיי האבן אזוי ליב געהאט האט געטאן מיט זיי. דו באגעגענסט דעם צוגאנג פון געוויסע אידן מסתמא אז פארוואס זאל דאס מיר ארען אז קאמוניסטן האט מען אומגעבראכט. ס'דא און זיי קומען נישט און דאס איז דאס איז וואס זיי מיינען דאס איז דאס איז זייערע דאס איז וואס זיי מיינען זיי קומען נישט אבי זיי קומען נישט אריין צו די פארשטעלונג און שרייען אויף דער בינע. און איך האב געהערט צו די אידישע אנטי פאשיסטישע קאמיטעט, דער פארזיצער איז געווען סאלאמאן מיכאעלס, דער דירעקטאר פונעם מאסקווער אידישע גאסעט, אידישן טעאטער, און ער איז געווען דער ערשטע צו וואס איז געווען דערמארדעט אין אַכצן אין אין נײַנצן אַכט און פֿערציק, און איך האב געלייענט אז עמיצנס עמיצנס טאטע ווען ס'איז געווען זערא מדינה ס'איז געווען עפעס אין אוגוסט צוועלף אוונט און דער טאטע האט דערהערט וועגן דעם און האט געזאגט איך זאל זיך צוהערן צו דעם צו דעם אז ער איז געווען א גרויסע קאמוניסט אז ער איז געווען אז ער איז געווען איינע פון די גרויסע, און ער איז נישט געווען קיין קאמוניסט מיכאל'ס, אבער וואס ער האט געטון ס'האט אים, ס'האט דעם מענטש, ער האט, ער האט עס זייער נישט ליב געהאט און ער האט נישט געוואלט זיך צוהערן צו די פראגראם, און דאס איז אויך א ברען. אבער טראדיציאנעל האבן כמעט אלע וועלטליכע ארגאניזאציעס אנערקענט דעם טאג ווי א טרויער טאג. אפילו ארבעטעררינג, אפילו ארגענעזאציעס ווי דער בונד און ארבעטעררינג וואס זענען געווען שטארק אנטי סאוועטיש קאמוניזם. מיר האבן פארלוירן נישט קליינע שרייבער. פרץ מארקיש האט געשריבן עפישע לידער. דוד האפשטיין האט געשריבן געוואלדיגע ראמאנען, לייב קוויטקא האט געשריבן אסאך פאר די קינדער און פאר די עלטערן, דאס איז נישט דאס איז אז זיי זענען אלע אומגעקומען מיט איין מאל און אז ס'איז געווען א סוד אז מען האט נישט געוואוסט וואס וואס איז געשעהן און ס'דא ס'דא א געשיכטע וועגן פאול ראובסאן וואס איז וואס ער איז ער האט געפרואווט קען ראטן פאר ביי די נײַנצן נײַן און פֿערציק און צו מאכן צו שפילן צו שפילן צו זינגען און ער האט געוואלט זיך זעהן מיט איציק פעפער איז געווען זיין פריינט און איציק פעפער איז שוין געווען אין תפיסה. און ער האט געזאגט צו די מענטשן וואס האבן געארבעט, איך וויל זעהן איציק'ן, אויב נישט, איך גיי נישט ארויס אויף די בינע, און זיך האבן פעפערן ארויסגענומען פון די תפיסה און געבראכט צו ראובסאן'ס צו די האטעל רום, און ראבסאן האט געשריבן, און דאס איז וואס מיר האבן, דאס איז דאס איז די די קוואל פון וואנען מיר קענען דאס, אויב מען קען עס גלויבן אדער נישט גלויבן, און ראבסאן האט געזאגט אז ס'האט געפעלט פעפערן אפאר ציין, אז ער איז געווען זייער דאר, אז ער איז געווען נישט געגאלט, אז ער האט געוויזן מיטן האנט אז מען טאר נישט רעדן, אז מען הערט זיי, אז מען טאר נישט רעדן, און זיי האבן גערעדט וועגן נישט וויכטיגע זאכן, און נאכדעם מען האט פעפער, די פעפער איז אוועק און מען האט אים צוריק גענומען צו די תפיסה, און פאול ראובסאן איז געגאנגען אויף דער בינע און געזונגען, און דאס איז די ערשטע, ער האט געזונגען אין אסאך שפראכן, און ער האט געזונגען דעם אידישן פארטיזאנער הימן, זאג ניט קיינמאל אז דו גייסט דעם לעצטן וועג, און דאס היי יאר איז געווען די ערשטע מאל ס'איז דא א רעקארדירונג פון דעם קאנצערט, און איך האב געהערט ווי ער זינגט, און מ'קען הערן אין זיין קול אלץ איך איך עס איז נישט צו גלויבן ווי אזוי איך האב קיינמאל נישט געהערט אז א מענטש זאל זינגען דאס ליד אזוי און די אפלאדיסמענטן וואס ער האט געקראגן זענען אויך אויף די רעקארדירונג מען האבן פשוט געשריגן מענטשן האבן געשריגן און אפלאדירט און ס'איז א געוואלדיגע רעקארדירונג.
אינטערעסאנט. אה, גיב שוין אינפארמאציע ווי אזוי מען קען זיך דערוויסן ווייטער וועגן דעם, און קויפן בילעטן, און ווען עס איז, ווען עס קומט פאר, און וואו. היינט איז מיטוואך דעם ניינטן אגוסט, ס'קומט פאר מארגן דאנערשטאג דעם צענטן אוגוסט, אין אן ארט אין מאנהעטן וואס הייסט די וויילד פראדזשעקט, ס'איז א טעאטער אין איסט ווילידזש, ס'איז איין הונדערט פֿינף און נײַנציק איסט דריטע גאס, איין הונדערט ניינטי פייוו איסט ט'ירד סטריט, צווישן עוועניו עי און עוועניו בי, מ'האט געקענט קריגן די בילעטן אויפן אינטערנעץ אבער איך האב נארוואס געקוקט און ס'איז אויספארקויפט, מען קען נישט קריגן די בילעטן אויפן אינטערנעט, איך מיין אז נעכטן האט מען יא געקענט און היינט קען מען נישט, אבער איך מיין עס וועט זיין אפאר בילעטן אז מען גייט אריין שפאציר. אויפן ארט, אקעי. אוי, מזל טוב אז עס איז אויספארקויפט און די וואס ווילן דאס זען, עס איז נאר פנים אל פנים הייסט עס, נישט אויפן עקראן? נישט אויפן עקראן.
מיר וועלן מאכן א רעקארדירונג אבער איך ווייס נישט צו עס וועט זיין, איך מיין עס ווענד זיך אויפן קוואליטעט פון די רעקארדירונג אויב ס'איז גוט גענוג מיר וועלן עס אפשר אויסשטעלן ערגעץ. אלנפאלס, אינפארמאציע וועגן דעם איז אויפן וועבזייטל פון קולטור קאנגרעס, Congress for Jewish Culture דאט ארג.

איז ווער נעמט אנטייל אין די פארשטעלונג? ווער זענען די אקטיארן? די אקטיארן זענען איך און שעין בעיקער און אלען לואיס ריקמאן און סוזען טארען און מיר האבן אויך מוזיק פון זיסל סלעפאוויטש וואס ער ער מאכט ער מאכט די ריכטיגע אטמאספערע מיט אלע מיט אלע זאכן וואס ער קען מיט אלע אינסטרומענטן וואס ער קען שפילן. איז גוט, עס איז עפעס כדאי צו זען. ילנה קענסטו אביסל דערציילן וועגן זיך? דו האסט אן אינטערעסאנטע שייכות מיט א געוועזענעם ראטן פארבאנד און מיט מיט די זאכן עפעס דערצייל אביסל וועגן דיין אינטערעסאנטן פריען לעבן הקיצור אויף איין פוס. כ'ווייס נישט אויב ס'איז געווען אזוי אינטערעסאנט, אה איך בין געבוירן געווארן אין וואס איז איצטער בעלארוס, און איך האב אויסגעוואקסן אין וואס איז איצטער לויט מיין מיינונג אוקריינע, איך האב אויסגעוואקסן אין קרים אין סימפעראפאל, אז אז מ'פארט קיין סימפעראפאל ס'איז ניט ווייט פון סעוואסטאפאל, דא ד דער דעם באקאנטע נעמען אויף די אידישע גאס. דעם סימפעראפאל. און איך בין כ'האב עמיגרירט מיט אלס קינד מיט מיט מיין משפחה קיין ברוקלין, און היי יאר איז דרײַסיק יאר אז מיר זענען דא. אין אמעריקע. מזל טוב, מזל טוב.
דאנק. איך האב אויסגעלערנט, איך האב אויסגעלערנט אידיש דא אין די אידישע זומער פראגראם מיט יואל מיט צוואַנציק יאר צוריק. איז געווען עפעס אביסל אידיש אין די משפחה? די באבע זיידע האבן גערעדט, ביידע באבע זיידעס, אבער מיר האבן נישט געוואוינט מיט זיי אסאך, און איך געדענק פון די באבע גענוג געבאקוק און טשעפע זיך אפ, און ווען איך האב ווען איך האב אנגעהויבן צו לערנען אידיש איך האב ס'איז מיר געקומען עפעס די די חלומות די געדענקונגען אז איך האב עס געהערט פון די פון די פון די אנדערע באבע זיידע אויך אבער איך האב נישט פארשטאנען וואס וואס פאר א לשון עס געווען. איז די מלחמה אין אוקריינע האט דאס געשפילט א וויכטיגע ראלע אין דיין לעבן? און אויך איז האט דאס געהאט אן השפעה אויף די אזויגערופענע טרויער אקעדעמיעס ארום צוועלפטן אוגוסט צוויי און פֿופֿציק? ס'איז א, די מלחמה איז א שרעקליכע זאך ווי מיר אלע ווייסן. די אין מיין לעבן איך האב גערעדט אוקרייניש פריער פאר איך בין אהערגעקומען פאר איך בין געפלויגן קיין אמעריקע און אין דעם לעצטן יאר און א האלב מיין אוקרייניש איז אסאך אסאך בעסער ווייל איך לערן אסאך אין דעם אין אלערליי אלערליי זאכן אלערליי ערטער. וואס איז געווען די צווייטע טייל? אה, האט די אוקריינע מלחמה געהאט אן השפעה אויפן טרויער אקעדעמיע?
נישט אסאך, אלע די מענטשן, אלע די פאעטן, שרייבער, זענען געבוירן געווארן אין וואס איז איצט דער אוקריינע. לייב קוויטקא האט געשריבן אויף אוקרייניש אפילו. מיר רעדן נישט וועגן דעם, איך מיין אז ס'איז אביסל, ס'איז נישט אזוי שייך, אבער וואס וואס איך קען יא זאגן אז ס'איז זייער שווער צו רעדן וועגן די צווייטע וועלט מלחמה אן רעדן וועגן סאוועטן פארבאנד וואס איז רוסלאנד וואס איז א געפייניגטע לאנד וואס קעמפט פאר זייערע פרייהייט קעגן די פאשיסטן קעגן די דייטשע פאשיסטן און עס עס טוט וויי צו רעדן וועגן דעם ווייל מיר האבן א מיר האבן א פאעם מיר האבן א ליד דארטן וואס הייסט ביי לב קוויטקא וואס הייסט מיכאל פלאטקין באטונקלט בערלין וועגן א אידישע פילאט וואס פליעט קיין בערלין צו ווארפן באמבעס אויף בערלין אין איין און פֿערציק און דאס איז דאס איז אן אמת'ע זאך דאס איז געשעהן אויף אן אמת. און ס'איז א געוואלדיגע ליד און ס'איז זייער שווער עס צו ליינען און צו הערן ווייל דאס איז וואס זיי טוען איצטערט און זיי האבן נישט קיין רעכט און זיי פייניגן מענטשן און ס'איז נישט צו גלויבן וואס טוט זיך. א שווערע צייט פאר דיר פערזענליך נעם איך אן.
יא יא. איז דערצייל אביסל וועגן דיין קאריערע ווי אן אקטריסע, און האסטו עפעס נאך פאר פאר אונז צו וויסן וועגן דעם אויף דער אמעריקאנער בינע אדער אויף טעלעוויזיע אדער אין די מאוויס? ווייל איצטער איז דא א סטרייק. דו גייסט טאקע אויף סטרייק?
דו גייסט אויף פיקעטס? איך גיי נישט פיקעטן, איך קען, יעדער אקטיאר קען גיין דארטן אויף די גאס מיט די מיט די פלאקאטן. מיט די פלאקאטן מארשירן, אבער איך גיי נישט. איך מיין אז דאס איז נישט די געווענליכע זאך פאר א רוסיש אידישע מיידל פון סאוועטן פארבאנד צו באנעמען זיך מיט שפילן טעאטער, אבער איך שפיל שוין א היפש ביסל צייט, איך האב א ראלע וואס קומט צוריק אלעמאל אויף א סיריאל וואס הייסט Orange is the new black, איך האב געשפילט אויך אין Boardwalk Empire און בלו בלאדס און אסאך אלערליי זאכן אבער ווי אזוי צאל איך דירה געלט ס'איז לעצטנס ס'איז מיט אידיש מיט אידישע זאכן.
גוט איז מארגן וועט זיין די גרויסע פארשטעלונג און איך האף אז אונזערע צוהערער וועלן האבן א געלעגנהייט צו זעהן דאס ספעציעל ווען זיי האבן שוין פריער געקויפט בילעטן אז נישט מיר וועלן דיך איינלאדן צו קומען נאכאמאל און דערציילן אונז אין א גוטער שעה. איך מיין אז דאס קען, איך רעד מיט אפאר ארגאניזאציעס, עס קען זיין, דארף נישט זיין דעם צוועלעפטן אוגוסט, ס'איז א פראגראם וואס מען קען נעמען ארום אין א שול, אין א שולע, אין א צעמעטס איז אין א גרויסע היים אין א גרויסע הויז קען מען עס מאכן און ס'איז עס רירט מענטשן האבן די מענטשן זייער גערירט פאר א יאר און איך האף אז מער מענטשן וועלן גערירט ווערן היי יאר. גוט איז ווי אזוי קען מען דיך נאכפאלגן אויף וועבזייטלעך אדער סאציאלע מידיען?
מען קען מיך געפינען אויף פעיסבוק, ילנה שמואלענסאן.
אקעי. דאס דאס איך וואלט דאס דארט דארטן וואוין איך. גוט.
ילנה שמואלענסאן אויף פעיסבוק און אויך דורך א קולטור קאנגרעס, Congress for Jewish Culture דאט ארג. ילנה א שיינעם דאנק מיטן רעכטן פוס. א גרויסן דאנק.
א דאנק.

באריס סאנדלערס, שלום עליכם! שלום עליכם און א גרויסן הארציגן גריס פון ניו יארק פון ברוקלין, אייערע ליינער און דאס הייסט אייערע צוהערער אט אזוי זיין ריכטיג. א דאנק. איז מיר האבן שוין לאנג נישט גערעדט, איך וויל א דערהיינטיקונג וועגן אייער גרויסן אויפטו מיט דער אידישער בראנזשע, און אפשר קענען מיר אויך. רעדן אביסל ספעציעל וועגן דעם טרויער טאג אין אונזער אידישער סביבה וועגן דעם צוועלפטן אוגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק, יא? יא, אדרבה, אוודאי, אוודאי. נו, אידיש בראנזשע איז עלעקטראנישער חודש זשורנאל, אן אינטערנאציאנאלער זשורנאל וואלט איך געזאגט, ווייל איר פארשפרייט זיך איבער דער גאנצער אידישער און נישט נאר אידישער וועלט, און מיר האבן אסאך אבאנעמענטן וואס זיי באקומען אונזער בריוו פאר יעדן נומער, ווי נאר בדרך כלל געבט ער ארויס יעדן ערשטן פון די ערשטע דאטע פונעם נייעם חודש, און ס'איז שוין קענען נאר ארויס איין און זיבעציק נומערן, דאס הייסט איין און זיבעציק חדשים גייט ארויס אין דער אויסגאבע. ס'איז אינטערעסאנט רובריקן, אינטערעסאנטע מחברים, בדרך כלל מענטשן, שרייבער פונעם אינגערן דור, נישט קיין זשורנאליסטישע אויסגאבע, דאס הייסט, בדרך כלל דרוקן זיך דאך דארט מאטעריאלן, עסייען, פראזע, לידער, דאס איז די הויפט מאטעריאלן פון דעם זשורנאל, ווי אויך ס'איז דא אזא רובריק ווי ווידעא אויטאגראף, וואו דערווייל נאך ווייניג באקאנטע און און אויך האט גוט באקאנטע מחברים אידישע ווינטשן די ליינער און דערציילן אביסל וועגן זיך, ס'איז אזא מין אויטאגראפי יא זיי דערציילן וועגן זיך, און עימיצער לערנט זיין ליד, עפעס אן אויסצוג פון פון זיינער ערדערציילונג, ס'איז דא די רובריק פון צען מאנאלאגן פון אידישע שרייבערס, מ'קען זיי זעהן דארטן, די ווידיאוס, ס'איז אנגעפילט מיט אסאך אנדערע מאטעריאלן, דערציילונגען, און אינטערעסאנטע דאטעס. אגב, אויב שוין רעדן וועגן דעם צוועלפטן אויגוסט איז מיר האבן אזא מין רובריק, איך זאג מיר, אויף דעם זונאל לאז איך ארויס און איך רעדאגירן. הייסט פון אונזער איז זאגן, וואס מיינט פון אונזער איז זאגן? דאס הייסט פון פון דעם וואס האבן איבערגעלאזט די אידישע שרייבער פון זייער שאפערישער ירושה, און בדרך כלל זענען דאך דארטן פארגעשטעלט סיי ביאגראפיש און סיי עפעס פון זייערע ווערק פון די סאוועטישע אידישע שרייבערס וואס בדרך כלל ווער האט נאך געהערט עפעס דא און דארט א נאמען, אבער אין תוך גערעדט זענען דא דארט געווען צענדליגער אויב נישט הונדערטער אידישע שרייבערס וואס זענען כמעט נישט באקאנט און ס'איז א שאד ווייל יעדער פון זיי איז געווען א פערזענליכקייט און און געשריבן אינטערעסאנטע ווערק, יעדנפאלס מען קען ביי יעדן געפינען עפעס אינטערעסאנט, און דא אין דעם זשורנאל אידיש בראנזש קען מען זיי געפינען מיט א בילד, א קורצע ביאגראפיע, און אויכעט ווערק פון זייער שאפן. אידיש בראנזש איז נישט נאר א ליטערארישע זשורנאל, ער איז אויך, אידיש בראנזש איז אויך א פארלאג וואו מיר לאזן ארויס ביכער פון אידישע שרייבערס פונעם אינגערן דור, אט לעצטנס איז ארויס יושקאָווסקיך, פ. יושקאָווסקיס פּראָזע-בוך, זענען אַרױס צװײ ביכער פּראָזע פֿון עמיל קאַלין, ס'איז אַרױס צװײ ביכער פּראָזע פֿון יעװגעני קיסין, איצטערט איז שױן גרײט צום דרוק דאָס בוך פֿון אלי שאַרפֿשטײן, אַ שרײַבער פֿון איסרול, און אָט אױך גרײט זיך דאָס בוך פֿון שלום בערגער, א בוך פון א צוויי שפראכיג בוך אידיש ענגליש פון זיינע לידער און אויך דער פארלאג האט שוין ארויס געלאזט וועס פערצן פופצן ביכער אזוי אז מען זיצט נישט ליידיג ווי מען זאגט. איר האט אזא רייכע געשיכטע, איר זייט די מומענטס געזאגט, האט איר אומדירעקט א שייכות מיט די שרייבער וואס זענען אומגעבראכט אום צוועלפטען אוגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק?
יא, איך ווייס נישט צו איך בין דער איינציגער, יעדנפאלס איך האב זייער ענג געארבעט און זיך פארטיפעט אין די דאקומענטן און די מאטעריאלן פון די רעפרעסירטע אידישע שרייבערס אין מאלדאוויע ווען זי איז נאך געווען סאוועטיש, און דאס איז געווען נאך אין די אנהייב ניינציגער, נײַנציק, איין און נײַנציק, און איך האב באקומען א צוטריט צו די דאקומענטן אין קגב. און אויפן סמך פון די דאקומענטן האב איך אנגעשריבן אזא אזא ביכל וואס הייסט וואס הייסט טאקע אזוי דער ענין נומער פֿינף טויזנט דרײַ הונדערט נײַנציק פון די ארכיוו מאטעריאלן פון קג ב דעמאלט ווי אזוי איז דאס געשעהן ווייל איר פארשטייט זיך אז צוצוקומען צו קג ב האט מען געקאנט נאר זייענדיג ארעסטירט אבער אין נײַנצן איין און נײַנציק איז מאלדאוויע געווארן מאלדאווע, דאס הייסט זי איז געווארן אומאפהענגיק פון מאסקווע, און אויך די זיכערהייט ארגאניזאציע די קגב איז געבליבן שטעקן צווישן מאסקווע און צווישן קעשענעוו, און זיי האבן נישט געוואוסט וועלכן קיסר צו דינען, און איך האב ממש אויסגענוצט האט ער די געלעגנהייט וואס עס האט זיך וואס איז אנגעגאנגען זייער א קורצע צייט ממש אין א אין א אין א צוויי יאר האט מען שוין אלץ ווידער פארמאכט די א צוטריט צו די צו די דאקומענטן און איך האב ווי מען זאגט ארויסגעכאפט אט די מאמענט אפשר נאך ווייל איך בין שוין געווען א מיטגליד פון דעם שרייבער פאראיין איך בין געווען א פארזיצער פון דער אידישער קולטור געזעלשאפט אין אין מאלדאווע און זיי האבן מיר נישט געקאנט אפזאגן, שפילנדיג זיך אין אזוי צו זאגן אין דעמאקראטיע, און איך בין ממש א האלב יאר בין איך געגאנגען אהין צו און האלב טאג געזעסן אין דעם ארכיוו און זיך געגראבן און געלערנט האט די אויספארש דאקומענטן די די מאטעריאלן פון פארהערן פון די אידישע שרייבער, דאס איז געווען משה אלטמאן, יעקב שטערנבערג, משה סאקצער, מאטל סאקצער, יענקל יקיר, ריסקין, און דאס אויפן סמך אפשר ווען ער איז געווען דער איינציגער בכלל צווישן די אידישע שרייבער וואס האט געהאט אזא אזא צוטריט צו די דאקומענטן, און ס'האט עס זייער גוט פארשטאנען יוסף קערלער, ווייל ווען איך האב אים איבערגעגעבן, זייענדיג אין ישראל אויף א באזוך, האב איך איבערגעגעבן אים דעם קסעוויאט, האט ער זיך באלד אנגעכאפט, און ער האט טאקע ארויסגעגעבן אט אט דאס ביכעלע, אט אט די בראשור, מיט דעם נאמען וואס איך האב פריער אנגעוויזן. בכלל די ארבעט איבער די דאקומענטן האט מיר ממש געעפנט די אויגן אויף אסאך זאכן וואס אוודאי האבן מיר געוויסט וואס איז פארגעקומען, יעדנפאלס עפעס געהערט. ווייל למשל אין סאוועטיש געימלענד און דעם איינציגן מאסקווער אידישן זשורנאל ווען מען פלעגט דריקן למשל עפעס א ווערק פון מארקיש אדער פון קוויטקא אדער פון בערגערסאן און פלעגן געבן א קורצע ביאגראפיע מען פלעג אנשרייבן אין נײַנצן צוויי און פֿופֿציק געשטארבן. און שוין. וואס געשטארבן? ווער געשטארבן? איך פארשטיי, דאס הייסט מען האט קיינמאל נישט אנגעוויזן אז דער מענטש איז נישט פשוט געשטארבן, מען האט אים דער'הרג'עט, מען האט אים דערשאסן. און דא האבן זיך אנטדעקט ממש זאכן פון געוואלדיגע פערזענליכע, און די גאנצע נעץ פון דער זיכערהייט אגענטור פון דער סאוועטישער, וואס האט צעווארפן איבער'ן גאנצן לאנד און וואס איז געווען געקניפט און געבינדן צווישן זיך, און פון איין זייט איז דאס געווען א צינישע זאך, ווייל אלע אויספארשער האבן געוואוסט וואס וועט זיין דער סוף, פון זייער אויספארשונג ווענדט זיך גארנישט ממש, ווייל ס'איז שוין געווען פאראורטיילט פון פריער וואס יעדער פון זיי וועט באקומען לסוף, אבער פון דעסטוועגן האט מען מיט א מיט א סאדיסטישע און פונקטליכער אויס פונקטליכקייט אויסגעפירט אלע פונקטן פון געזעץ, מען פלעג אויספארשן, מען פלעג זיך פארבינדן מיט יענע וואס מען האט אויסגעפארשט אין מאסקווע, דאס הייסט צו צו דערוויסן זיך צו ס'איז אמת דער דער ארעסטירטער אין קעשענעוו זאגט צו נישט, און אזוי ווייטער. ס'איז עס האבן זיך אטלעקט זאכן למשל בשעת דעם פארהער האט יעדעס מאל האט עס זיך איבערגעריסן דער פארהער אין למשל צען דרייסיג דער פארהער רייסט זיך איבער עלף אזייגער דער פארהער הייבט זיך אן אויף ניי און איך האב נישט געקאנט זיך פארשטעלן וואס צו פארשטיין וואס וואס קומט פאר, וואס מען גיבט זיי די ארעסטירטע זיך אפרוען אביסל, אפכאפן דעם אטעם, זיי פלעגן פארלירן דעם באוואוסטזיין, זיי פלעגן חלש'ן, נאכדעם ווייל מען פלעגט זיי אויספרעגן מעסלעשנווייז, איר פארשטייט, ס'איז געווען בדרך כלל צוויי אויספארשער וואס איינער פלעגט זיך אפרוען און דער צווייטער פלעג אויספרעגן. און דער ארעסטירטער האט געמוזט א גאנצע נאכט ענטפערן אויף פראגעס, און פאר די אויספארשער איז נישט וויכטיג געווען אפילו וואס ער רעדט, ס'איז וויכטיג געווען ער זאל נישט שווייגן, און די הויפט ווערטער זענען שטענדיג געווען אן אויסגעשריי, שווייג נישט! רעד! רעד! שווייג נישט! איר פארשטייט? זיי האבן געמאכט זייער ארבעט, זיי האבן געדארפט ארויסקלאפן, ממש דירעקטע ווערטער, ארויסקלאפן פון דעם ארעסטירטן, נישט נישט אזוי די מעמעס, ווייל קיין שום מעמעס זיי האבן נישט אויסגעבאלט, זיי זענען געווען ווי מען זאגט ערליכע בירגער פון זייער לאנד, אבער זיי האבן געדארפט די אויספארשער האבן געדארפט זיי ארויסווייזן ווי נאציאנאליסטן, ווי פאררעטער, ווי שפיאנען, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער.
האט מען באקומען פאלשע עדות פון זיי צום סוף? ס'גייט נישט אין דעם וואס פאלשע, ס'גייט אין דעם וואס דאס וואס זיי האבן געזאגט האט מען אויסגעדרייט אויף אזא אופן אז זיי זאלן באשולדיגן איינער דעם צווייטן. נאך מער, אויסגעמאטערטע מענטשן, אן שלאף, אן וואסער, זיי פלעגן רעדן זאכן וואס וואס נישט געשטויגן נישט געפלויגן, ווי איך האב געזאגט, אביצער דערציילן, למשל אזא זאך ווי יענקל יקיר איז געקומען איז דערציילט דעם אויספארשער אז ווען ער האט זיך אומגעקערט פון פון דער עוואקואציע האט מען אים באגנבעט און און און און ער איז געקומען צו האפשטיין און און האט געבעטן מען זאל אים העלפן און האפשטיין האט אים געזאגט נו פון וואנעט זאל איך וויסן אז איר זענט א אידישער פאעט לערנט עפעס און ער זאגט איך האב איבערגעלערנט מאן א ליד וועגן די אידישע שולן אין אוזבעקיסטאן און מיטשעטן, און נאכדעם וואס איך האב איבערגעליינט האט מיר האט מיר האפסטיין געזאגט, וואס האבן אייך די מיטשעטן און די שולן געטאן? זיי האבן אייך פארשטעלט די זון? איר פארשטייט? ווען א מענטש אין נארמאלע אומשטענדן, זאגט אזא זאך, רופט עס ארויס א שמייכל, יא? און דארטן האט מען עס באלד פארטייטשט אז האפשטיין, אוודאי, ר די זון איז אונזער קאמוניסטישע פארטיי, און ער האט געמיינט די קאמוניסטישע פארטיי, ער האט אויסגעלאכט פון אונזער, איר פארשטייט, מען האט געקאנט דרייען פון איין זייט אין א צווייטע, דאס איז געווען, דאס איז געווען דער דער הויפט זיל פון פארהערן און פון פייניגן מענטשן. מען האט זייער גוט געוואוסט אז נישט בערגלעסאן און נישט מארקיש זענען קיינמאל קיין שפיאנען נישט געווען, נאר מען האט געדארפט עפעס פארטשעפען זיך, און אפילו נישט פארטשעפען זיך, אבער אז משה אלטמאן א פרעכטיגער פראזאייקער האט איז געווען א צייט נאך פאר ער איז זיך געווארן א סאוועטישער נאר אין נײַנצן פֿערציק פאר דעם האט ער געוואוינט אין רומעניע ווען ער איז געפארן אין רומעניע איז ער געווען א קאמוניסט ווען ער איז געפארן קיין ארגענטינע שוין דאס איז געווען גענוג צו זאגן אז ער איז א ארגענטינער שפיאן. איר פארשטייט? זיי האבן נישט געדארפט אסאך, זיי האבן געדארפט נאר עפעס א רמז, עפעס אן אנדייט, כדי צו באשולדיגן די מענטשן אין עפעס א טרפה זאך קעגן סאוועטן פארפאלן. דאס איז געווען זייער התגרות. איז שרעקליך וואס איז געשען אין די שפעטע פערציגער און אנהייב פופציגער, אבער אייער תקופה איז געווען דאכט זיך אין די זיבעציגער אכציגער ניינציגער, ווען איז געווען לאנג נאכדעם ווי מען האט זיי אפיציעל רעהאביליטירט, אבער איר זאגט אז מען האט נישט געטארט רעדן וועגן זיי. איז דאס א אמת און ווי אזוי קען דאס זיין? און צום סוף אין די אין די יארן פון די אידישע גאס איז עס אויך געווען אזוי?
יא דאס איז די זאך אז נו די אידישע גאס איז שוין ארויס ווי מען זאגט אין די צייט פון פירעסטרויקע ווען מען האט שוין אנגעהויבן צו רעדן און מען האט שוין גערעדט וועגן פארשידענע זאכן וועגן סטאליניזם וועגן די רדיפות וועגן וועגן די לאגערן, עס איז שוין געווען סאלזוויניצין און אזוי ווייטער, דאס איז שוין געווען ווי מען זאגט עס איז געווען א שטעמפל מען מעג רעדן, איר פארשטייט, אבער פארדעם מען האט זיך טאקע רעביליטירט אין די מיט פופציגער ווער וועמען אביסל שפעטער וועמען אביסל פריער און מען האט זיי באפרייט פון דער תפיסה פון די לאגערן, אבער רעדן וועגן דעם איז אויף א קול האט מען נישט גערעדט, מען האט נישט גערעדט, ס'איז געווען דער צוואנציגסטער צוזאמענפאר פון דער קאמוניסטישער פארטיי וואו כרושטשאוו האט ממש אנטפלעקט די גאנצע פארברעכערישע טוען פון סטאלין און דעם דעם פערזאנען קולט, יא, אבער נאכדעם, נישט געקוקט ריכטיגער אויף דעם, האט מען סיי ווי סיי אויף א קול וועגן באזונדערע פערזענליכקייטן נישט דערמאנט אז זיי זענען געזעסן, ס'איז געווען עפעס ווי ווי די מענטשן אליין מיר דאכט זיך האבן זיך געפילט, זיי האבן זיך געשעמט צו זאגן אז זיי זענען געזעסן ווי פאררעטער, ווי שפיאנען און אזוי ווייטער, דאנקע גאט אז מ'האט זיי אומגעקערט די מעגליכקייט צו שרייבן עתידות און זיך דרוקן. גיט א קוק אפילו מיטן זשורנאל סאוועטיש היימלאנד, וויפיל האט געקאסט כוחות, וויפיל קאמוניסטן פון קאנאדע און פון אמעריקען זענען געפארן און מ'האט זיך געטראפן מיט כרושטשוב און מ'האט אים געבעטן ער וואס קומט דא פאר, איר האט פאראורטיילט סטאלינען און זיינע זינד און דא קען מען נישט ארויסגעבן קיין שום אידישע אויסגאבע. און ערשט אין נײַן און זעכציקסטן יאר האט מען ערלויבט דעם איינציגן, דעם איינציגן זשורנאל, איך רעד נישט וועגן ביראבידזשאנער שטערן, דאס איז געווען אויפן ווייטן מזרח, און ווער האט בכלל געזען געליינט די צייטונג, וואס פאר א פנים האט די צייטונג געהאט, איר פארשטייט? אבער אין נײַן און זעכציקסטן יאר האט מען ערשט ארויסגעלאזט דעם ערשטן נומער פון סאוועטיש היימלאנד, און אויך דארטן זענען געווען, און נישט נאר אין דער אידישען, אינעם אידישן זשורנאל, אין די דיקע, אין די מאסקווער רוסישע זשורנאלן האט מען וועגן דעם נישט געשריבן, דאס איז געווען א טאבו, וועגן לאגערן, וועגן גולאג, און און בלויז בלויז סאלזשעניצין צום ערשטן מאל מיט זיין איוואן דעניסאוויטש האט האט ווען מ'האט דאס אפגעדרוקט אין נאווי מיר האט דעמאלט האט האט די טעמע זיך באוויזן אבער פאר סאלזשעניצין זענען געווען אויך אנדערע וואס האבן נישט געקאנט זיך דורכשלאגן מיט אט דער טעמע וואס זענען אויך געזעסן און אפגעגעבן זייער לעבן פאר דעם ווייסטו, ס'איז א זייער א קאמפליצירטע זאך, און נו, אויסטער זענען אנגעשריבן אסאך ביכער וועגן דעם, וועגן דער צייט און אזוי ווייטער.
איר האט געארבעט מיט ווערגעליס, וואס קענט איר אונז זאגן וועגן אים און זיין צוגאנג לגבי דעם צוועלפטען אוגוסט? אהרן ווערגעליס?
נו, אהרן ווערגעליס איז בפירוש נישט געזעסן. ער האט געארבעט ווי א איבערזעצער, ווי איך ווייס אין אויף דעם אידישן ראדיא האט ער געארבעט א צייט, וואס קען איך זאגן, ווי א פאעט איז ער איז ער א זייער טאלאנטירטע פאעט מיט באמת פאעטיש הויכע און הויכע מוסטערן פון פאעזיע. ווי א רידאקטאר האט ער ממש אויפגעהויבן דעם זשורנאל ביז א וואס הייסט ער האט אים ארויסגעריסן פון די קליין שטעטלדיגע דעלי דאמעס, ער האט אים געמאכט א א זשורנאל פון א גרויסער שטאט, פון פון פון דרויבן, ער האט אריינגעפירט אינטערעסאנטע טעמע אפילו פון קאסמאס, דאס איז זייער אינטערעסאנט, איך האב עס פארשטאנען ווייל ווען איך בין אליין געווארן א רעדאקטאר פון פארווערטס איז גארנישט קיין פשוטע זאך צו רעדאגירן א צווייטן און צו שאפן א קאלעקטיוו, א גרופע שרייבער וואס וואלטן געקאנט מיטארבעטן אין איין אויסגאבע. וואס שייך זיינע זיין באציאונג, אין דעם זין איז ווערגעליס געווען זייער א פאזיטיווע פיגור. אבער ס'איז דא עכט א שטן פון ווערגעליס. איך אגב האב לעצטנס ארויסגעלאזט מיין ראמאן וואס הייסט מיט א שליחות קיין מאסקווע, וואו איך באשרייב בפירוש אט די תקופה פון סאוועטיש היימלאנד האט ער די דרײַסיק יאר וואס די זנל איז ארויס געגאנגען און האט ער די שרייבער וואס זענען די לעצטע שרייבער וואס זענען פארבליבן אין די סוף אכציגער און אין ניינציגער יארן אין מאסקווע. ווער ס'האט נישט געליינט איז און אינטערעסירט זיך מיט דער טעמע קען עס קען עס ליינען. ס'איז א גא ס'איז א אזא ליטערארישע געשיכטע פון אידיש סיי אין ישראל סיי אין סאוועטן פארבאנד. און בכלל די גאנצע אטמאספער פון אידישן לעבן אין די אן י אכציגער און סוף ניינציגער יארן ווען ס'האט זיך א ריר געטון די וואגן און מ'האט אנגעהויבן ארויסצופארן און פון איין זייט און פון דער צווייטער האבן זיך באוויזן אזעלכע שפראצלינגען פון א דערלויבן אידיש אידיש לעבן, איר פארשטייט? וואט דאס וואס איך קען זאגן, און דארטן באשרייב איך זייער גענוי ווערגעלעסן סיי ווי א פערזענליכער, סיי זיין שאטן אזוי צו זאגן, פון פון די זאכן וואס וואס ס'איז דא אסאך אמת'דיג, און ס'איז דא זאכן וואס זענען צוגעקלעבט צו אים געווארן און וואס מען רעדט ארום דעם, אבער אינדערעמעסטן איז ער געווען פאר דער אידישער ליטעראטור פון דער נאך-סטאליניסטישער תקופה איז ער געווען א א זייער א וויכטיגע פערזענליכקייט, איך האלט אזוי. וואס איך פלעג הערן צום ביישפיל פון יוסף לאכמאן עליו השלום איז א פערגעלעס האט אינגאנצן פארווערט רייד וועגן די אומגעבראכטע שרייבער אבער ער האט דאס געטאן מיטן תירוץ אז אז ער וואלט עס נישט געטאן וואלט געקומען די רעגירונג און פארמאכט סאוועטיש ענגלאנד. איר זייט מסכים?
איר פארשטייט, ער איז געווען א רעדאקטאר פון א סאוועטישן זשורנאל, און פונקט אזוי האבן זיך אויפגעפירט אויכעט אנדערע רעדאקטארס פון רוסישע זשורנאלן, פון מאלדאווישע, פון קאזאכישע, וואס זאל ניט זיין. איר פארשטייט, דאס איז געווען אן אלגעמיינע שיטה. א מענטש וואס איז געשטאנען אין שפיץ פון א פון א פראפאגאנדיסטישן אידעאלאגישן רופער, א טריבונע, יא, ער האט נישט ער איז געווען ער האט געמוזט זיין געטריי דער מלוכה, צו איז דאס איז געווען הונדערט פראצענט צו דאס איז געווען נאר ניין און ניינציג פראצענט, דאס איז שוין נישט וויכטיג, און באמת אויב ער וואלט זיך געפירט אנדערש וואלט דאס אויכעט נישט געווען. דארטן האט מען זיך נישט געשפילט מיט אזעלכע זאכן. אדער אדער, אינמיטן איז נישט געווען. דו האסט געדארפט געטריי דינען דער מאכט. און אגב, אזוי געטריי האבן געדינט די אלע רעפרעסירטע שרייבער. זיי זענען געווען געטרייע בירגער פון סאוועטן פארבאנד. און אין כמעט יעדער אויסגאבע פון די פאעטן, פון אונזערע גרויסע פאעטן וואס פלעגן ארויסגיין, איז דאס ערשטע ליד איז געווען לכבוד סטאלין. אזוי אזוי איז געגאנגען דער שניט, ווי יענער שניידער האט געזאגט, אזוי האט מען געמוזט, אנדערש וואלט עס נישט געווען. איר פארשטייט? קען שפילן אהין אהער, דא בין איך אזא און דארט בין איך אן אנדערער, ס'קען ניט זיין. אדער ביסט אזא אדער ביסט אן אנדערער. ביסט אן אנדערער וועסטו זיין דערשאסן. קיין אלטערנאטיוו קיין אנדערע איז נישט געווען. דאס איז געווען סאוועטן מ. וואס איז פון די פֿינף פאעטן וואס סטאלין האט אומגעבראכט דעם צוועלפטן אוגוסט, וועלכן וואלט איר רעקאמענדירט פאר א אידיש לייענער פון היינט?
נו, אט דער נאמען פון די נאכט וואס עס האט צוגעטשעפעט די איז די נאכט פון דערשאסענע פאעטן אויף אן אמת'ן, ווער איז געווען דארטן פון. פון די פאעטן זענען געווען דריי פאעטן, ס'איז געווען פרץ מארקוש, ס'איז געווען דוד אפשטיין, און ס'איז געווען לייב קוויטקא. ווייטער איז געווען בערגעלסאן, ער איז נישט געווען קיין פאעט. אזוי אז ס'איז אביסל איבערגעטריבן, ס'איז געווען דערשאסן צוועלף מענטשן. אזוי אז פון די פאעטן פון האפשטיין און פון מארקוס און פון קוויטקא, יעדער פון זיי איז גרויס אויף זיין אופן, ווי ס'טרעפט זיך תמיד צווישן די גרויסע. איך וואלט רעקאמענדירט צו ליינען אלע דריי, און נישט נאר די אלע דריי, איך וואלט רעקאמענדירט צו ליינען שמואל האלקין, אגב זייער אינטערעסאנט האב איך געפונען בשעת'ן בשעת'ן ארבעטן מיט די דאקומענטן אין אין די אינעם ארכיוו פון קה גע בע, אן אינטערעסאנטע אזא מין עדות זאגן פון פון יעקב שטערנבערגן, און אויף דעם קען מען אויכעט זעהן ווי גרויס איז געווען די פארלוירנקייט פון די מענטשן. שטערנבערג און האלקין זענען געווען אין איין צייט. אינעם שרייבער הויז אין מאלעווקע. ס'איז דא אזא אונטער מאסקווע אזא שרייבער הויז ווי די שרייבער האבן געקאנט א שטיקל צייט זיך אפרוען און ארבעטן שטיל אין דער שטילקייט אויף דער נאטור. עס איז געווען, איך האב נאך אויך פארכאפט אזא מין שאפעריש חוזק פאר די שרייבער, זענען זיי געגאנגען אויף א שפאציר איבערן וואלד, און פלוצים האבן זיי דערזען ווי ס'רייט א פויער אויף א פערד, און און יעקב שטערנבערג גיט מיט א זיפץ א זאג, אוי ווי איך בין מקנא אטא דעם פויער. און שמואל האלקין זי ע זאגט אים, דו ביסט מקנא דעם פויער, און איך בין מקנא דעם פערד. איך פארשטיי דאס איז געווען אין די צייטן ווען ווען מען האט אים ארעסטירט, ווען מען האט אים געשלאסן דעם פארלאג דער אמת, ווען מען האט שוין פארמאכט די אייניקעס, ווען האפשטיין איז שוין געזעסן אין דער תפיסה. יעדער פון זיי האט אים געפילט אז מארגן וועט מען קומען נאך אים. און דאס האט פארשריבן אין זיין פארהער דער מעיאר וואס האט געפירט דעם פארהער, און צו ער האט געגעבן א שמייכל צו ער האט געגעבן א ביטער שמייכל, ווער ווייסט עס דען? יעדנפאלס אונז אינטערעסירט צו וואס פאר א צושטאנד זענען געווען די שרייבערס צוגעפירט און צוגעדריקט צו דער וואנט, וואס די צווייטע זאך איז געווען לויפן זיי א קויל אין קאפ אריין.

ניין, איך בין שוין נישט געווען אין רוסלאנד אין יענער צייט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן אזוי צו זאגן. ס'איז געשאפן געווארן א צענטער אויף מיכאעלסעס נאמען, און זיין דאטע פון דעם אומברענג איז געווארן אזא מין סימבאל פון דער גאנצער אזוי צו זאגן אומגעבראכטער אידישער קולטור. אבער דעם צוועלפטן אויגוסט דאס איז דאס איז א באוואוסטע געשיכטע ווען ווען מארקיש'ס פרוי איז געקומען ווען דער צייט ווען מען האט שוין רעהביליטירט די איינגעזעסענע שרייבער וואס איז געקומען און זי האט געפרעגט נו גוט איך ווייס אז ער איז נישטא אבער ווען ווען איז עס געשעהן? האבן זיי געזאגט, נו, און אויב איך וועל אייך זאגן דעם צוועלעפטן אויגוסט וועט זיין אייך גענוג, און דאס און און דאס איז געווארן ווי מען זאגט אט דער זאג, דער צוועלעפטער אויגוסט צוויי און פֿופֿציק איז געווארן אזוי צו זאגן א סימבאלישע דאטע ווייל קיינער ווייסט נישט פונקטליך וועמען ווען האט מען דערשאסן, דאס איז געווען אין איין טאג, דאס איז געווען אין משך פון א וואך, איר פארשטייט, ס'איז, איר וועט זיך נישט אפזוכן דא, קיין אמת וועט איר נישט געפינען, אבער ס'איז גוט וואס ס'איז דא, איך ווייס אז מען פלעג אפמערקן די דאטע ווען איך בין געקומען קיין ישראל אין נײַנצן צוויי און נײַנציק, פלעגט מען אפמערקן דעם צוועלעפטן אוגוסט און אין ישראל איז דא א דענקמאל א דענקמאל שטיין וואס זענען אויסגעקריצט און אויסגעקלאפט די נעמען סיי פון די וואס זענען אומגעקומען אין צוויי און פופציגסטן יאר און סיי די וואס זענען אומגעקומען אין נײַנצן זיבן און דרײַסיק און איך ווייס אז איניציאטירט האט דעם מען זאל אויפשטעלן אונטער דעם שטיין יוסף קערלער אין ירושלים, און עס איז אים, איך ווייס פון דעם וואס ער האט מיר דערציילט עליו השלום, און וואס בערל אים אויף לאנגע יאר האט מיר דערציילט וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן דוב בער קערלער, אז דעם טאטן איז אנגעקומען מיט גרינע ווערים זיך דערשלאגן ביי דעם מעיאר פון ירושלים מען זאל איר שטעלן אזא דענקמאל, ווייל קיינער האט נישט געוואוסט, קיינעם האט נישט געהאט, מען האט זיך ארום געטראגן מיט די נעמען מארקיש, עפשטיין, בערגלסאן, אבער ווער איז עפשטיין, וואס איז בערגלסאן, דאס איז געווען א פאליטישע זאך פאר ישראל, ס'איז אפילו די אלמנה האט זיך קוים קוים דערשלאגן דאכט זיך שוין אין די סוף נײַנציקער יאָרן האָט זיך דערשלאָגן מע זאָל ערגעץ אין אַ שטעטל אָנרופֿן אַ גאַס אויף מאַרקיסעס נאָמען. פֿון באַדויערן איז עס אַזוי, און דאָס איז אַ פֿאַקט. איר פֿאַרשטייט? אָה, ישׂראל, דאָס איז אַ קאַפּיטל פֿאַר זיך.
יאָ, דאָס איז אַ קאַפּיטל פֿאַר זיך, אמת. גוט, מיר זײַנען צום באַדויערן אויס צײַט. איך האָף, אַז מיר וועלן רעדן נאָך אַ מאָל אָפֿטער און. א שיינעם דאנק פאר די אלע אינפארמאציע. גיב זייט אזוי גוט דעם אדרעס פון אייער וועבזייטל און נאכאמאל דעם נאמען פון דעם בוך וועגן אייער פארשן אין ארכיוו אין מאלדאווע און אויך וועגן דעם נאמען פון אייער לעצטן בוך.
נו, דער בוך דער ענין נומער פֿינף טויזנט דרײַ הונדערט נײַנצן קען מען געפינען אגב און לאנסקי און זיין דיגיטאלישער דאטן ביבליאטעק, איר ווייסט יא ווער ס'אינטערעסירט זיך מיט אידיש. אידיש בוך סענטער, יא, מ'דארף געפינען דארטן באריס סאנדלער, און דארטן צום באדויערן שטייט פון מיינע זיבן און צוואַנציק ביכער שטייט נאר אטא דאס בוך, דאנקע גאט וואס עס איז זייער א וויכטיגע ארבעט מיינע, אבער מען קען עס געפינען דארטן און ליינען, דאס איז וואס שייך דעם בוך. וואס שייך דער אויסגאבע, איז אדע רבה זייער א פשוטער אדרעס, דאס איז איד'ס בראנזשע, די איין ווארט, איד'ס, איד'ס ווי מען שרייבט אויף ענגליש איד'ס בראנזשע, פונקט קאם שוין.
און אייער לעצט בוך? אין מיין לעצט בוך, אגב דארטן זענען אויסגעשטעלט אלע ביכער וואס זענען ארויס אין אונזער פארלאג, נאך נישט אלע, וועלן זיין אלע, אבער דאס בוך הייסט מיט א שליחות קיין מאסקווע, מען קען עס באשטעלן אויפן אויפן אמאזאן, ס'איז דא דארטן. צווישן די ווי מען געפינט ביכער, אידישע ביכער, קען מען געפינען אויכעט דאס בוך מיט א שליחות קיין מאסקווע. א גרויסן דאנק, יישר כח. א גרויסן דאנק דיר פארן פארבעטן, און לאמיר שוין נישט וויסן פון אזעלכע דאטאס. אמן אמן. א דאנק. זייט געזונט. כל טוב. א דאנק.